Merci, Här President. Fir d'éischt emol eng kleng Remarque zur Form. Mir bedanken eis och beim Här François Benoy fir a bei déi gréng fir déi Debatt do ugefrot ze hunn. Et wier natierlech awer och besser gewiescht, wann een innerhalb och vun der Kommissioun hätt kéinten eng Debatt en amont féieren, wat jo och den Artikel 94 vum Règlement virgesäit, datt d'Chamber, elle peut charger une commission d'élaborer un rapport détaillé sur le sujet en question. Dat schléisst natierlech net eppes aus, datt mer herno nach weider dorobber eraginn. An et ass och e bësse schued, datt dat ëmmer kuerz, esou wichteg Debatte kuerz virun der Summervakanz gefouert ginn. Soit. Här President, et sinn zimlech genee dräi Joer hier, datt mer fir d'lescht Kéier hei an der Chamber eng gréisser Debatt iwwert d'Landwirtschaftspolitik gefouert hunn. Säitdeems ass awer politesch esou gutt wéi näischt geschitt, soudatt dës Debatt hei an deem politesche Kader stattfënnt, deen den aktuelle Plan de développement rural an éischter Linn virgëtt. Mir hunn deemools géint d'Reform vum Agrargesetz gestëmmt, well mer der Meenung waren, datt déi Reform et net erlaabt huet, fir eng richteg sozial an ekologesch Landwirtschaft ze sécheren. 2013 an 2018 stoung en gros dat selwecht am Koalitiounsaccord. Alles anescht wier och iwwerraschend. Et ass jo och déi selwecht Koalitioun. Den eenzegen Ënnerscheed, ëmmerhin, ass deen, datt elo d'Zilsetzung immens ambitiéis ass, Mat 20 Prozent bis 2025 an 100 Prozent Bio bis 2050. Ech weess och net, ob ech dat erliewen. Wann ech kucken, wéi ech liewen, da weess ech dat nach net esou richteg, mee on verra. Ech muss méi Bio iessen, da geet et. An iwwerhaapt, 2050, virausgesinn, virausgesinn de Klimawiessel huet eis bis dohin net, huet net dofir gesuergt, datt bis dohin souwisou d'Landwirtschaft bal onméiglech ginn ass, an dann hu mer definitiv nach aner Problemer. Et wier iwwerhaapt interessant, och just niewebäi, ze wëssen vum Här Landwirtschaftsminister, wéi säi Ministère dat och gesäit mat den Hëtztrekorder, déi mer hunn an déi mer weiderhi wäerten hunn, wat fir en Impakt dat huet op eis Landwirtschaft a wat fir en Impakt dat wäert nach weiderhin hunn an deenen nächste Joren, ech mengen, dat huet schonn ugefaangen. Zréck zur Biolandwirtschaft. Dat ass natierlech eng Zilsetzung, déi mer och hei ënnerstëtzen. An ech wëll hei och op e puer Punkten agoen, déi eis an dësem Kader besonnesch wichteg sinn, respektiv déi eis als grouss Erausfuerderungen erschéngen. Dobäi beschränken ech mech net just op Bio. Den éischte Punkt ass déi landwirtschaftlech Notzfläch, virun allem den Accès. Zu dëser Fläch. Laut der Direction générale Agriculture vun der EU-Kommissioun ass den Haaptproblem bei jonke Baueren, esou Sondage gemaach bei jonke Baueren zu Lëtzebuerg, den Accès an de Präis vun der landwirtschaftlecher Fläch. A wann ee beim Statec kucke geet, da gesäit een, datt den Hektar Terrain an der Landwirtschaft tëschent 2003 an 2017 sech méi wéi verduebelt huet, vu 15.000 Euro op 34.000 Euro. D'Präisser. déi e Betrib fir seng Produkter ka kréien, déi sinn awer net an deem Verhältnis geklomm, deelweis guer net. D'Fro vun der Rentabilitéit vun engem Betrib opgrond vun de Präisser stellt sech also, ob bio oder net bio. Den Ertrag vun engem Biohaff op enger Fläch ass awer am Prinzip méi déif. Dofir stellt sech d'Präisfro vum Buedem do am Prinzip nach méi an ass e kloert Hindernis fir d'Entstoe vu sou Betriber. D'Fläch gëtt awer subventionéiert, sief et iwwer Direktzuelunge vun der EU oder iwwer Primmen am Kader vum PDR, wéi d'Landschaftsschutzprimm, déi u bal all Betrib ausbezuelt gëtt, ouni wierklech Oplagen, e Kritikpunkt, deen ëmmer erëm widderholl gëtt. Dat heescht näischt aneres, wéi datt d'Präisser fir déi Flächen indirekt iwwer esou Primme finanzéiert ginn, änlech e bëssen, wéi d'Subvention loyer héich, oft vill ze héich Loyeren subventionéiert. Dat selwecht trëfft zou och op Starthëllefe fir Jongbaueren, déi wuel ëmmer méi an de Kaf oder d'Pachte vu Fläche fléissen. Mir mengen, datt een aus där Spiral eraus muss, fir esou och ëffentlech Gelder méi sënnvoll anzesetzen. Eng Méiglechkeet ass et, Agrarflächen, ähnlech wéi dat bei de Kompensatiounsmoossnamen am Beräich vum Naturschutz scho geschitt, respektiv wéi et bei de Bauterrainen ugeduecht ass, an ëffentleche Poolen ze bündelen a se, jonken oder manner jonke Biobaueren oder Initiativen an der solidarescher Landwirtschaft ze verparten. Mäin zweete Punkt knäppt dorunner un. D'Airëscht vum Terrain verstäerkt natierlech d'Konzentratioun vun de Betriber. Dobäi kommen nach aner Entwécklungen, sief et déi ëffentlech Subventiounspolitik oder d'Dereguléierung vun de Mäert fir d'Agrarprodukter, wéi dat de Fall ass bei de Mëllechquoten. Resultat, Klengbetriber verschwannen oder gi geschléckt. Et geschitt also genau de Géigendeel vun deem, wat d'Regierung an hirem Koalitiounsaccord virgesinn huet, wéi zum Beispill den direkte Kontakt tëscht Produzent a Konsument, lokal Mäert a kuerz Weeër, d'Ënnerstëtzung vu saisonale Produkter a solidaresch Wirtschaftsformen. De Problem ass och deen, datt d'Landwirtschaft op den Export ausgeriicht ass, op ëmmer méi héich Performance. D'Grondausriichtung vun eiser Landwirtschaft ass also keng lokal. oder regional. D'Mëllechkéi mussen och ëmmer méi produktiv sinn an dat geet duerch den Import vu proteinhaltegem Fuddermëttel oder och duerch Experimenter. Dat hutt Der vläit gesinn, et ass zwar näischt Neies, mee déi doranner bestinn, a Frankräich huet dat fir eng Diskussioun gefouert, déi doranner bestinn e Lach an d'Kou ze maachen, fir direkt kënnen an hire Mo ze kucken an hir Produktivitéit domadder ze erhéijen. Dat ass e krasst Beispill, et ginn nach aner Formen, déi schlëmm sinn. Mee ech mengen, dat doten ass ganz plakativ. Et si Biller, déi aus Frankräich stamen. Ech stelle mer d'Fro, ob et iwwerhaapt esou eppes zu Lëtzebuerg och gëtt oder ob esou eppes praktizéiert gëtt. Vläit kann do och den Här Schneider eis e bësse weiderhëllefen. Dat ass natierlech eng Entwécklung, déi fir kee gutt ass, weder bei eis, an der Géigend, wéi och am Süden och vun der Welt, déi mat eise Mëllechiwwerfloss lokal Landwirtschaften an Afrika zerstéieren, wéi dat och a Fräihandelsaccorden nach weiderhi erëm bestätegt gëtt, Fräihandelsaccorden, déi mer d'nächst Woch, ech hoffen, net wäerten unhuelen, well mer jo solidaresch sinn mat den Afrikaner, ech verléieren d'Hoffnung jo net, mee dat ass virgesinn. däerf een net vergiessen, datt mer domadder Ekonomien zerstéieren. Soit, Här President, den Undeel vum Bio ass dofir och wéineg iwwerraschend sou déif, wéi en haut ass, a mir importéieren dee gréisstendeels, dat gouf schonn e puermol gesot. En Ëmsteiere géif verschidde Verännerunge viraussetzen. D'Biolandwirtschaft ass am Prinzip méi opwänneg, se setzt méi Wëssen an Opmierksamkeet viraus. Domat ass gesot. dass méi qualifizéiert an och bestëmmt manner qualifizéiert Leit an der Biolandwirtschaft schaffe mussen a schaffe kënnen, souwuel an der Produktioun wéi och an der Transformatioun, der Kommerzialiséierung a sou weider Dofir muss et och déi richteg ëffentlech Ënnerstëtzung ginn, well d'Käschten, fir des Aart a Weis ze wirtschaften, nëmme vun enger Minoritéit vu Konsumenten kënne bezuelt ginn. Dat dierft awer net sinn. Bio dierf kee Luxus bleiwen, deen et haut ganz oft leider ass. Et déngt natierlech näischt op d'Baueren ze klappen. Si goufen a si sinn an engem System agespaart ginn, deen si dozou gedriwwen huet, ëmmer méi Maschinnen a Chemie ze benotzen, fir ëmmer méi itensiv ze produzéieren, an dat zum groussen Deel fir den Export. Um Enn huet keen dorun eppes ze gewannen, de Konsument muss onnatierlech Produkter iessen, dat wëll keen, de Buedem an d'Natur leiden dorunner, d'Baueren, zemools d'Klengbaueren, kënnen net méi nokommen. Dofir muss de ganze Subventiounssystem vun der ëffentlecher Hand, zumindest dee reng nationalen, da mol ëmgebaut ginn. Dofir muss méi recherchéiert och an experimentéiert ginn, och wann et mol Versuchsfelder ginn, fir verschidden Kulturen, fir der Biolandwirtschaft mat méi Recherche a Versich sécherlech weidergehollef an esou kéint een och fir méi Sécherheet a Plangbarkeet fir Bauere schafen. An drëttens wëll ech dann och op e weideren Aspekt agoen, op dee mer och herno nach wäerten ze schwätze kommen, dat ass den Hype ëm d'Digitaliséierung. D'Regierung mengt jo, datt mer d'Digitaliséierung géifen ewéi vu magescher Hand sou e bëssen ekologesch a sozial Problemer einfach mol sou verschwanne loossen. Deem ass awer net esou. Éischtens bedeit d'Digitaliséierung den Invest an technesch Dispositiver, déi enorm kapitalintensiv sinn. Dat füügt sech domadder perfekt an déi haiteg Subventiounspolitik an, vun där mir jo missten ewechkommen. Grouss Betriber, déi haut schonn éischter fir den Export produzéieren, profitéieren, d'Fixkäschte klammen, den Drock no Konzentratioun Klëmmt. Zweetens geet dann och Rieds vu Käschtenaspuerungen, well manner mënschlech Aarbecht erfuerdert ass. Och de Rifkin, de Prophet do, dee beschreift d'Digitaliséierung ausdrecklech als labour saving, also als aarbechtsspuerend. Falsche Prophet vläit. Anstatt also, datt d'Landwirtschaft eng sozial méi wichteg Funktioun hätt, Géif déi ofgebaut ginn? Drëttens, Gëtt sou d'Bild vum Bauer als Datenentrepreneur virum Computer gezeechent, dee flexibel an à distance säi Betrib geréiert? Wann een dat weiderdenkt, stéisst een direkt op d'Fro, wourop dann déi lokal a regional Landwirtschaft soll opbauen. Wou ass den direkte Kontakt tëscht dem Produzent an dem Konsument? Wou bleift de Kontakt mat der Natur, dee fir de Mënsch esou wichteg ass? A mir gesinn dat jo och hei an eise Gesellschaften, jiddereen ass am Tertiär beschäftegt an d'Leit mussen ëmmer méi bei de Psycholog goen. well sech u sech vun der Natur entfriemen. Wourobber soll Solidaritéit a Kooperatioun berouen, wann net op der Präsenz, dem Savoir-faire vun de Produzente selwer, déi eng Vertrauensrelatioun mat de Konsumenten hunn, opbauen? Véiertens, déi technesch Innovatiounen, déi sécherlech a bestëmmte Fäll och e positiven Impakt kënnen hunn, Verschleieren aner Problemer vun eiser Aart a Weis ze produzéieren an ze liewen. Dozou e puer Stéchwierder, de Problem vun der Uneegnung vu Lännereien, d'Verknaschtung vu Fléiss, Loft a Buedem beim Extrahéieren vun de Rohstoffer, déi fir all Technologien néideg sinn. Dat alles mécht lokal landwirtschaftlech Produktioun onméiglech. Här President, et ass net d'Digitaliséierung per se, déi d'Landwirtschaft nach, an nach manner d'Biolandwirtschaft, rette wäert. D'Digitaliséierung alleng wäert souwisou a kengem Beräich eppes retten. Mir brauche méi kleng a mëttelgrouss Betriber, déi kooperativ opgebaut sinn, An déi och, déi ëffentlech Hëllefe kréien, awer richer a keng kosmetesch Mini-Projeten. Mir mussen och ewech vun der Export-Wirtschaft. A wien dat Lokaalt a Regionaalt wëllt ënnerstëtzen, dee muss och vun der fräier Zirkulatioun vun de Wueren dee Prinzip do a Fro stellen, well dat ass och eng ekologesch Fro. Domadder wär ech um Enn vu menger Interventioun ukomm. Ech soen Iech Merci. Merci villmools, Här Werner. Nächsten ageschriwwene Riedner ass déi honorabel Madame Octavie Modert. Madame Modert, Dir hutt d'Wuert.